Musi wa 8 April mugore ra 2015 kuri kuseni tese takamuka tichinzwa kuti Dayton Somanje akanga atisiya. Asi chii chakakonzeresa rufu rwaDayton Somanje? Chii chakaitika pakati pake nemunun'una wake Josphat chakazoita kuti Iye Josafati abude mupenga udzoke. Izvi ndozvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo panhoroondo yaDaitonso manje muzuva ranhasi. Kana iri first time yako kuva pano nhasi, zita rangu ndinonzi Donvet ende ndinofara kukuona muzuva ranhasi. Asi usati wabva, please do subscribe to our channel and ring the notification button kuitira kuti patinoposta next time ndiwo unoita umwe wevashoma vanotanga kuona vhidhiyo redu ende izvozvo zvinokwanisawo kubatsira chano yedu kuti ikure ikwanise kuonekwawo nevanhu vakawanda vanofarira nhoroondo dzevaimbi vakamborarama makore apera murume uyu akazoshaika ava ne51 years mugore ra2015 asi iye akazvarwa mugore ra1964 musi wa6 february zvemagitare akazozvifarira zvafamba sei zvemagitare akazvifarira vachiri kugara kufamu kwavakazvarirwa eh, papurazi iroro raive kubeatrice ende zvairatidza kuti ipapo pavaikura vaingoridza mabhancho vachiridza nemunin'ina wake nemamwe matwins avaiveridza nawo shamwari dzavo nevese vavaishanda navo asi vanin'ina vake ava josifati neumwe vakanga vachiri kuchikoro iye daitoni chakaita kuti akurumbidze uh, kushanda inyaya yekuti akanga aroora ane makore 15 years ekuberekwa zvakazobatsiridzawo kuti iye bendi rapa rakazokura anga achikontributa imwe mari sekuti iye anga akushanda imwe mari anga akutora vachikanda mugaba kuti vazokwanisa kurekodha nhasi tegai timbopinda munhoroondo yepenga udzoke okay. Bhendi rePenga Udzoke rakagadzirwa mugore ra 1984 asi pavakarigadzira apa zvaingove zvoupwere pavaingoridza havo mabhanjo papurazi pavaigara kunzvimbo yeBeatrice. Asi aizoziva kuti Penga Udzoke ichazoita rimwe remabhendi achanetsa muZimbabwe ndiyani? Vakomana ava vakaramba vachiridza mabhanjo kubva muna 1984, 1985 kusvika muna 1986 pavakazofunga kuti aiwa varume tingaita sei sekuti tiri kuratidza kuti tiri kufarirwa kuti tizivikanwe nenyika yese tikwanisewo kurekodha nziyo dzedu dzichinzivikanwa nenyika vakaenda kune umwe murume aigadzira mabhanjo zvemhando yepamusoro zvasiyana nemagadziriro avaiita murume iyeye zita rake ainzi rodney chitsatso ndiye akavagadzirira magitare matatu akaita kuti vakwanise kuita kickstart their career richizoenderera mberi asi magitare awa haasiriwo avakazorekodha nawo vachienda kustudio 86 josephat akaruka zano rekuti bhendi ravo riende mberi akataura namukoma wake akati mukoma tingaita sei kuti bhendi redu riende mberi vakaruka zano rekuti umwe neumwe aifanira kupiwa roo yake mubhendi zvinoita kuti bhendi rizoenderera mberi Vakabva vazochuza iye Dayton sekuti aive mumiririri kana kuti leader weband sekuti ndiye aishanda panguva iyoyo aikwanisa kuwanawo tumari turi nani. Asi vadiki ava vaive kuchikoro vana Josifati vaitoita zvekuruka mitsvairo vachiri kugara ikoko kunzvimbo yavaigara kuBeatrice vachizoenda vachinotengesa munzvimbo yechitungwiza asi vakatengesa mutsvairo iyi vaizokwanisa kutora mari iyi vachiisa muhomwe ndopakarongwa maband rose zvakazoita kuti daiton apedzisire ava leader wepenga udzoke daiton akazobva ipapo varongana vakati tochiita sei kuti tioneke here tizivikanwe nenyika Dayton akatumwa kuti aende ah, kuGramma Records yaivepo panguva iyoyo kuti anokwanisa kutaura achinzwa kuti zvingafamba sei kuti vakwanisewo kutora mimhanzi yavo irekodhewe pamavinyl ataiziva achinzi marekodhi anoita semasidhiski mahombe aya eblack vapedza ipapo vakabva vasvika kuya vabva vasvika vakaona kune imwe kambani nyowani yaivako kugarama ikokooko yaitotsvaga vanhu vekuti vashande navo vachienderera peri nemangoma apa ranga rava gore ra 1987 kwaive nekambani yainzi rtp records kambani yainzi rtp records iyoyo yakabva yabvuma ikati aiwa rega tizouya tichinzwa kuti nziyo dzenyu dzinoimbwa sei zvinoita kuti mukwanise kutanga kurekodha mukwanise kutanga kuzivikanwa nenyika adzoka daitona akadzoka kubeatrice kuuya kwakuudza vamwe wake good news vamwe vakafara zvisingaiti zvakaita kuti bhendi ravo ringe richipractisa zvemhando yepamusorosoro nemagitari aya avanga vagadzirirwa vapedza kudaro kwakazoti rtp yakatumira nhume dzichienda eh, kunzvimbo iyoyo yavaiva kumapurazi ikoko panhume idzodzo paitovawo navaoliver mutukudzi ah, vakazotisiya vaya nevamwewo vaimbi vaivepo panguva iyoyo vaive vatatu vakauya vachiona kuti vaimbi ava tingavapa here mukana vakabva vanzi varidze atinoti mariesa tainwa maziva vazhinji achinzi maauditions vakaoneka kuti zvechokwadi vakomana ava vanga vane tarenda asi vaoliver mutukudzi vakabva vazoti aiwa Kuti tingovabvisa kumabhanjo awa tichivanangisa kumagitari emagetsi hazvizokwanisi kubuda zvakanaka sekuti maririro emagitari awa anotisiyanei saka tikangovabvisa panapa tinovapa kuti varekodhe hazvizonyatsofamba zvakanaka vaoliver mutukudzi vakabva vati tinokumbirawo kuti muvapewo mukana wekuti vawane magitari emagetsi vamboridza ndopavakadzokera kugarama kwekuye nekuRTP Records vachipurakitiza nziyo dzavo vachishandisa magitari emagetsi. First album yavo yakava mugore ra 1989 ende tese tinoiziva yainzi Kwatabva Kure Nenhamo ende pakava pane title track iyoyo inonzi Kwatabva Kure Nenhamo yakanetsa zvisingaitisise ende ndipo pavakatanga kuintroducer Issue yekuti vakwanise kutanga kurekodha maalbum one by one one by one zvichienderera mberi ende tikatarisa ipapopo vanga vava nevhevhe vakomana mugore ra 1990 ah, vakabva varekodha rimwe album futi zvakare ah, rainzi izvoni muchandipei tikaenderera mberi chitarisa mugore ra 1990 vakabva vabuditsa futi album ravo ah, rainzi izvoni penga udzoke asi rakanyanya kutanga kuzorira mugore ra 1991 ende mu 1991 ipapo ndopavakatanga kunyanya kunetsa vakomana ende ndopavakazodhisaidha kuti varume isusu zvatiri kugara kuno kuchitungwiza tichigara kuno kuchitungwiza mashows edu akawandira kumarondera toita sei kumarondera uku ndokwanga kwagara kuchigara umwe mukoma wavo ende vakazokwanisa kutaura nevamwewo vemapolitician panguva iyoyo Vakati munzvimbo yedu tinoda munhu anoisimudzira, anoitawo zvemimhanzi, saka tinokwanisa kuwanirai land nepekugara pekuti munokwanisa kuvaka muchiita zvebhendi muchienderera mberi ndopavakarelocata kubva kuunit n eh, kuchitungwiza vachienda kuzonogara marondera mugore ra 1991 mugore ra 1992 Eh, tinoona kuti vakazobuditsa rimwe albhamu rine song inonetsa futi yaive title track yealbhamu yainzi seiko kuonda vazhinji ndofunga ndopatakanyanya kutanga kuziva penga udzoke zvemhando yepamusoro soro tichienda ipapo tinoona kuti pakazoita mamaalbhamu zaakati wandei pakati apa kubva mugore ra 92 kusvika mu 1996 toona kuti 1996 vakazobuditsa rimwe album ravo rainzi zvibate pamhaka raive nesong title track again inonzi zvibate apamhaka and yakanetsa again semaziviro atinoita eh, semanetsero anoita masongs avo ese epenga udzoke tichizopinda mugore ra 1999 ndo pakatanga manje mabiri bobi paalbhamu ravakapedzisira raive nesongo inonzi tsaona ndopakatanga kunetsana vaviri ava josifati nadaiton chii chakaitika kuti ukama hwavo vanhu ava huputsike paalbhamu retsaona rakaita sekuti rakava pambiri nemukurumbira nemari yakawandisa zvekuti vakatanga kunongedzana kuti umwe uri kudya mari yakawandisa Ndichidarika mamwe maband members pakanga patenga umwe wavo mota, umwe wavo akwanisa kutenga imwe imba kuHarare. Zvakunzi iwe sei uri kuita mari yakawanda kudarika isusu vamwe asi siyakatanga tese. Umwe ndopaakatanga kunongedza umwe kuti iwewe uri kundiroya, hausi kuda kundiona ndichienderera mberi neupenyu hwangu ende pese pandinenge ndiri Ndinenge chingorota uchindiroya. Josephat sematauriro ake anoti ipapo ndopakanga pakukwanisa kubrekeka relationship sekuti akati handichakwanisi kuramba ndichienderera mberi tichishanda tese sekuti iwe wakuona sekunge ndinokuroya tikada kuteerera tichanzwa kuti josephat akanga obatikana haa pakaita kutaura kuti Ah, zvakadai inini kwandiri zvino hazvindisununguri asi pakaita kutaura pakava nekupomherana waba mari wazotenga motikari ha ah, wazoendera mumwe kuuroyi ha ah, ii ndikati hazveuroyi ah, mm. iya iwe keke ndova ndatora mukoma wangu ndikati daito Patasvika pehuroyi apa. Hai. Ini ha kukazodona pa stage. Tinokuita sei? kubva ipapo ukama hwavo hauna kusimbobvira wagadzirika wadaiton somanje najosephat somanje zvinoita kuti daiton mugore ra2001 afomera kebhendi resomanje stars uyo daiton achikontinya ane pengaudzoke vese vakakwanisa kuridza mahiti emasongs akasiyana siyana akaita manumber 1 apa radio zimbabwe top 50 asi chii chakaita kuti ukama hwavo usazofe wakagadzirika tichinzwa painterview yakaitwa naandrew nechamba achitaura nemukoma wadaytoni Anoti dzimwe dzenguvawo futi madzimai avo akapindira zvakaita kuti vasazonyatsowirirana achiti ndakatombogara navo pasi rikati vayanane bhendi rikatozimboita serakuda kudzokerana asi zvakazoramba kushanda daiton somanje akazofamba ari ega achingoramba achitsitsirira kuti ndiri kuroyiwa nekusabatwa zvakanaka pazvemweya nemunin'ina wake asi munin'ina wake waachitiwo inini handina chandinoziva ndiri kungozviitirawo mimhanzi yangu ndichizama kurarama daiton somanje akazotanga kurwara ava kugara ku harare daiton somanje tichida kuziva akaroora madzimai matatu wekutanga mai vafahimu vatinoziva e, tichiziva fahimu nekuda kwekuti fahimu ndiye akatora matomu ava kuitawo zvemumhanzi ndiye watinonyanya kuziva pavana vake asi daiton akazvara vana 5 ende pavana 5 ivavo anongoita zvemimhanzi ndiye faimu chete chete ende akazoroora mudzimai wake wechipiri again kunana around 9192 akazoroorawo kupedzisira waakazofa kugara naye eh, mugore ra 2000 ende tikada kutarisa pese ipapo apo pakanga pave nemitauro yakawanda yakawanda wanda zvakaita kuti abhendi ravo rizopatsanuka daitoni akazofa asasaonani najosifati ende nyange paakarwara emafungafunga anotaura kuti josifati akanga asingatoendi kunoona mukoma wake nekuda kwemafungafunga waanga ambotaura zvichinzi iye ndiye ari kuroya mukoma wake asi tichizoona kuti tichienderera mberi pakazoitwa commemoration yeupenyu hwadaiton somanje josephat somanje aitovepo achiridzawo e, ipapo apo mugore ra 2024 ende tinotoona kuti vamwe vaimbi vakaita sina chipo muchengwa vaitovekowo vachiridza izvi ndo zvakaitika muupenyu hwadaiton somanje nemafambiro avakaita nebhendi ravo repenga udzoke kuzosvika paakatisiya mugore ra 2015 akachishaikirawo kuparere nyatwa kwanhasi tomira pano totamba tese next week